Ebwatete ng'a rinde ndire oraete epaara nyore chinsana gochia chibogoretie amagorogoro chikwete omo- Pi!
omoraini boga ekaiga. Ori namasangi agochiita.

Ore namanyinga ayio bono.
Are aye very powerful.
Tari macheso. Nomanyete ng'a tiga ngoteba ebinto ebinge tokonya goteba iga gose iga gento gete gete. Nomanyete ng'a nonya omonto naro orakame nonya eng'ombe yabwate amabere ebutora amabere amiche, kobwatekana ne ne ekemira kia omogusii. Ekobutora pi, nonya eng'ombe yago tokogwancha ng'a onde bwensi okama, yaya, eng'ombe tiga etware omonto boronge omanyete.
Eng'ombe yachaka gobutora amabere, yao- yaosia mapema. Onya gotebi kera omonto ko ng'a eh, nyarebe ng'a nkamere eng'ombe, nyarebe nkamere eng'ombe. Abanto aba twensi buna tore iga ntori buya, ebinto mbire ororo omogusi abegete emekakati, ebi torache konya gokwanera ebi- ebi- emeroberi ende ere motu, bi- bikogenda eh, buna gwagekuna iga, omonto agocha aye chinyeni chiago chiruruke omogondo omoke. Inki? Ekiagera chinyeni eke chiarenge buya. neriogo nkwabegete tari borwa ere bwachete, ninki ekiagera? Nase eng'encho y'ebinto biria bi- bire ime ya- yaito, totageti gosokia, tokonya goteba ng'a biaetirwe ne chinka, onyore buna bono iga amasangi ayio ekero bare omogusii are konya korera first aid, buna ritwati iga goteba. Ribusi riare kwengwa. E, e, e, iga bono natete gocha lakini mm. natete ko- koboria riswali iri e, ase enchera enge iga mm. bono ase eng'encho amasangi abanto mbari bateire ng'a amasangi aya asirire amasangi aya taiyo eh, amasangi aya nkare arenge siku ici taiyo eh, totarati koenda ase eriogo because eriogo binti nao rigocha mm. eh, ase oyo okorigereti bono iga ing'a amasangi bado naro mpaka engaki iga tokwana iga omache amasangi naro ororo

Mbarenga tokogenda ekanisa tokong'aina Oyo ore Igoro. Mbarenga tokogenda ekanisa tokong'aina Oyo ore Igoro. Mpastor togocha gotebia ekeene, onye tokong'aina Oyo ore Igoro.
Onye tokong'aina Nyasae.
Getogokora ebinto togoeaka egekuba ng'a eke, ng'a bono intwe twakure.
Rirorio otige ogotiga. Na rirorio eriogo rire, ee, ogotiga pi. Rirorio ekero totigete okonya kobua, ogo bwe- bwe- bwesosete buya, otari gokora, lakini ogende ekanisa kogokora, noyo noyo ne erimo. Naende ekero okogenda ekanisa kogokora okonya kobua, naende kogotebia ng'a masangi taiyo, ngoku tore tokoera. Goika aro torancherana ng'a, amasangi naro. Naende twancherane ng'aki akoorire abanto gose e late abanto baito bagokwera nase eng'encho batamanyeti. That is why abanto baria ba kare ekero omonto are gokwa tikiera ngendo oyo arenge oo. Rero omanyete omonto are gokwa iga mwamenya koyechia engendo. Abare gocha barigereria, barigereria bateba ng'a oyo. O, eki kiamoita mborwairegete. Mono mono obo- obo- buna bono inche nabo ngobatebia omonto okwete amasangi, bateba oyo namasangi amoitete, bamanya igo bakora ki? Batiga basoa koriki ng'a o- ing'u ing'u ora ota- otari buya, otari chitaro chiaye chitari chingiya, tari kende bakomokorera, igo bakomomanya igo batiga. Seita aria ekeree esegi yarenge omo- omobaga aria Lamani, amo abana omwana onde akanyoraa echara enke sana, enke. Bono omosani oye agateba ng'a ah abanto tokarora ng'a eye nenke, moire nyagetari aria aye igo ekiara abete nonye nesi esindano ya tetenasi ekiara nake omosumari oyio etaabu, tochi komo affect. Ase nini? Kumbe oyo to oyo bono omosani oye. Ase nare basange. Buna amoigete nyagitari eye. Omosae ng'a bono aye mm, eh, Mark Knight koraki moire Mo- wechiago. moire gwechiago Naende muna abasae Na- batari omo- abana abana abasae batanyometi bare buya naende bagotarera amo ani oyomo obo naro ororo o- bono eke twakwana to- to- yaani totari totari komanya oyo bare babere ase nare bakomerana lakini mbamanyete oyomo naro omanyete ng'a nonye kora aa nainche nonkorete ki Nindoo, rakini oyomo nare otamanyeti. Bono oyio, abwo bono bakare banyore, oyio anyorete echara igo, manyaaye mind yiwe ekero oigete, taigeti naki anyagete aye. Omonto orenge buya chidageka okure, abagaka togochi kominyoka iga gochia oo, nki kiabareti? Tokonyora ng'a ase aria, togocha kogundua ng'a oyo obo are gosanka enyaroka. Ase abanto aba babere, oyomo nare omonye omanyete amagoso akorete. Ereti abasae bagokwera sikuizi especially bosongee especially gusii iga ereti abana abasae bagokwera ya bono ere very high netoke ng'a namasani Ote namasangi akogera nonya nonya echo ekero abana baumire be chipikipiki iga nkoba bare egekogera baria bamwabo buna bakominyoka gochia ororo omonto nonya oroche kogwena kwanyora okure. Igo amasangi naro both sides.

Oyoumete mono obwene mwasoa koborani ng'aki, Omoranto omanyete gose oyo nabe oki? Lakini oyo oyi mwaroche ng'a mbuya are orwougo. Nase engencho abanto aba basangete ase gete ba- ba- babegete ba- ba- basiumeti basiu yaani ba- ba- babise babegete ebasi ng'aki, ng'a gento eke nkeiyo. Yes. Naende ebinto ebi ebinge tokonya goteba buna omogusii ng'a ng'a ng'a ng'a ebinto ebi biaye tore ne chingaki naende ebinto ebi mbiyo, ebi omanya igo ng'a. Ebinto ebi nabio bigendererete gotokuna buna omogusii, naende nabio bigendererete gotoretera omochando, goika torigie erio- eriogo riogo riogotiga. Tari totebe ng'aki togenderere gokora, togenderete goteba ng'aki ng'a eke nkiaetete ne chingaki, ng'o ogotebetia naki nkiaetete ne chingaki, ng'o mwaikaransete nere nagoteba ng'aki amasangi naerete.

Nabwate buna bono ogo na eh, gento keria ngekorwa oo, keria getiga toratebanie obomaene, unless and otherwise twatigire. Ekero otigete arore buya completely igo nari igo nari Nyaokonyooma abakungu abange, nyaokonyooma- Aye oba- lakini obate oba betenenere na aye obatenenere. Eh, bwetenene naye obatenene. Eh. Onye kobwate omosubati mwatiganire nere, Eh, tigana nere. tigana nere completely. Tagotiga ogenda naende oira na oso- osoa gocha. Nonye orore ase Onye onyore ase ang'ao gwasisikana igo, bono iga abwo aro, Nabo egento ekio nabo okoimokia amaboko igoro. Rakini nyora oche onyore ase agwo naende ngonya komotunya nore korwa magena namo mokonya koumerana, naende ama- amasangi aino oakwe Ekero agachenu. kwamuire ng'a ekanisa nere egogokonya, amina ekanisa ekaba omochenu. Eeh tiga.
Rakini ege ao, inche nkorarigereria rinde narora ng'aki, abanto abange bakobwatwa, nonya nase obonyakobo na abanto bakoenda ekanisa. Nonya nabanto abange baakirwe chibeti babutoreirwe chinyomba chi'abanto nabanto aba baria bagoteba ng'a inche nintoregete nimwanchete Yeso. Lakini iga agotong'aina ebikoba igoro aa. Lakini ime yaye nemanyete. That is why tonya goteba tonya gokura boire boire ng'aki, inki gekorwa omogusia abe omanyete omogusia iga abwate seti ebuku. Igoro y'okonyaga bagateba ng'a omosacha oyomo nomokungu oyomo.
Nonya ochete aka omogusia ere akamenta abakungu bande lakini naende akababekera amachi amachiko. Nonya obabegete baetani babere, nababekerete amachiko ng'a naende mbari gosanga mosacha onde, gose mosacha oyoba otari gosangana nomokungu onde atanyiometi, otari ase enyiomo yaye. Toigweti nabegete amo eme emebaga. Bono intwe ekero tokorusia oo chibasi echi togoteba ng'a twarusirie oo, ing'ai twaikaransa. Ng'ai y'amasangi atokwanera ng'aki narwo oroo bono? Obaro ah, naro naende tiga ntoche. Bono, ekero twakorire epointi eye yonsi pi omache, because bono twarorire eriogo ri'amasangi ndiri ri'eri, gose masangi tabwati eriogo. Omogusii tabwate first aid. Okay.
Igo ntobwate first aid, tiga ng'o ndararika. First aid. Eh, y'omogusii yarenge. Igo amasangi nabwate first aid. Eh, Mm.
oko oko no- no- nonya abwate eriogo ria- riri riarenge riri ria kare bono ritakeri goteebwa ng'a eriogo riri ria kare riare kwamineka naende omonto oribwate tari kera omonto ore koritwara na omonto oribwate oyomo first aid omosubati nkogokia arenge abang'ina na abanto bare very sensitive ekero barorire ng'a riria agonkia iga. Gochaka korigamora, basensirie amang'ana akorire ki? Achenchirie aya, omonto ngokwa are. Bwango, omanyete riria abasubati aba nge bare ko- kogonka rika, emechie onye eki tari enchire acha. Baminyoka bwango abang'ina baria buna bamanyete, bareta ribusi riria, benga, bamoragera. Onye na- nonye na- nonye na esese.

Kware konyora buna bono nonye ebinto mbire ororo buna bono nonye riguga ri'engobe, nabo bare koreta bamosunte. Ng'ai bono riria rirarue bono? Ng'aki eria niyarengeo, gose abande mbare babisete ase eng'encho bamanyete ebibe biabo bagokora.